nang membahas kisah-kisah nang terjadi di Samarinda dan di sekitarnya. Inilah licak salanjutnya. Bubuhan pulisi Samarinda barhasil manangkapi empat pamuda bujang nang lagi asik pesta lem di dalam rumah nang kadada penghuninya buannya ai. Uma ai lah kekanakan wahini, mabuk-mabukannya pakai lem. Hahaha. Ulun maka dulu naik bis gin, dah mabuk temuntah-muntah sampai. Hahaha. Nah, nang kaini kisahnya.

Bali tampat sambutan dilalui lawan pesta ngelem, bah bubuhannya ai ngelem pulang kanakan wayah ini, hahaha, barikit hidung dapatnya tu dilem, hahaha. Sakitaran pas jam sapuluh malam bubuhan pulisi Samarinda Manangkapi bubuhan nang harataan ngasik misap lem tadi tuh buhannya ai. Ampat urang nang dibawa ka kantor pulisi ngituh dan langsung haja ditetapkan sabagai tarsangka rasakan buhan ikam ai ngelem tarus pang jara kada ikam jara kada. Ampat urang tadi ngarannya Adul Kurus, dua puluh lima tahun, Amat Baburak, dua puluh enam tahun, Ijul Kujul, dua puluh tiga tahun, dan saikung lagi Maing Jagau, sambilan belas tahun. Uma harat banar lah ngaran-ngaran bubuhannya ni. Ah, kaya artis-artis Korea jua. Kepala Pulisi Samarinda, Utuh Tungkil bapadah, Pesta ngelem ngitu dilakukan di dalam rumah nang kadada urangnya bubuhannya ai. Ada laporan dari warga, ujarnya tu di pinggir kota Samarinda nang pasnya tu di sambutan di daerah berumahan sambil kopi. Ada bubuhan nang bujangan lagi pesta ngelem di rumah kosong. Bubuhannya ni pengangguran seberataan, kada ada gawian, haur ngelem tarus ujar warga. Lalu ai kami betindak kesana menangkapi buhannya nang lagi bepesta ngelem itu.
Ujar sidin bubuhannya ai, rumah kosong gasan pesta ngelem ngitu pas bujur dah bahadapan langsung lawan toko bangunan nang bajual ngelem situ bubuhannya ai, pas ai kekanakan nukar disitu parak pang lawan bejual ngelem.
Kami ni pengangguran seberataan pa ai, pusing kedada gawian, duit kada baisi jua, handak mabuk nukar minuman kelarangan. Pas ai kami nukar lem nang murah-murah haja, sagan mabuk-mabukannya. Keitu pang kesahnya Pai. Dari penangkapan ngitu, pulisi mandapatkan sebuting lem nang dipakai gasan memabuk-mabukannya bubuhannya ai. Bah lah canggih banar, lem wayahini bisa mamabukan jua lah. Ulun ni dibawai aja ai Pak ai, kemakawalan Pak ai. jadi umpat tua ngelem eh eh udah lah pak ai. Nah bubuhannya ai, baampatnya dimasukan seberataan ka dalam panjara. Nah balumut bubuhan ikam dapatnya walai disana di panjara balumut bubuhan ikam balumut.

Sarabanya semuaan belarang. Wayahini barang-barangnya, ujarnya tu tumatan harian ngitu. Jam dua belas malam, agen wan pedagang makanan samuaan jadi mengeluhakan dengan keadaan nang kaya ini. Nah, nang kaya ini kisahnya.
Tumatan dahulu aku sudah tahu semua tantang kalakuanmu. Nang maulah urang kada katuju Rasa handak kutawak lawan batu. PT Pirtumina manaikan harga lpg dua belas kilogram tumatan harian tu buannya ai, pas pukul dua belas malam jar. PT Pirtumina ngini manaikan LPG dua belas kilogram ngitu saharga saribu lima ratus kilogram atau lapan belas ribu sabutingnya. Bagaru-garu pulang pala Daeng dapatnya walai. Imbasnya harga di agen manjadi balarang buannya ai. Nang awalnya ngitu harganya sembilan puluh lima ribu sampai sembilan puluh tujuh ribu Sabutingnya, wayahini manjadi saratus anam belas ribu dua ratus per bijinya buhannya ai, tapi cek pulang kepala daeng dapatnya. Hahahaha. Keadaan nang kaya ngini dikaluhkan awan Amat Jajulung, Katua Perkumpulan Minyak wan Gas ngini, Ujar Amat baturun, penurunan jumlah tumatan tiga ratus dua puluh tabung per hari wayahini menjadi seratus tabung per hari. Rugi bandar ja Amat, rugi! Kalau ada kenaikan nang kaya ini kan awal-awalnya haja menurunnya, imbah tu hanyar stabil lagi. Satu bulanan imbah tu lah hanyar stabilnya lagi pang. Ngarannya gen kenaikan barang kan pastinya permintaan tu jadi bekurang, biasanya satu gerobak menurun banar menjadi setengah gerobak wara ngetu, itu aja pang keluhannya.
Selain itu, nang beisi warung gaduh-gaduh, Acil Marpuah, bepadah, inya nih balum tahu kenaikan harga lpg dua belas kilogram nginih buannya ai,

Aku kesana ke ujung sana bejalan separuh liir meangkat LPG ni nah, betakun dengan urang, Ucil pada kalo berapa harga LPG ini, anu ja masih dua belasan, tujuh belasan ribu ja harga, uma tekajutnya maka duit kada cukup lagi uma, padahal tu duit tu pas-pasan pang sudah, sudah memang sudah diperhitungkan memang sudah.

Kita kan bubuhan urang miskin kan, bubuhan urang sugih yang kami ulun ni kan masih bejalan batis tuh. Takajut ai ulun mandangah harga LPG ni sarabanya naikan jua. Mau kada mau ai ulun manaikan jua. Sudah uyuh awak mangkutinya, kahujungannya kada sabarapa jua. Habis hagan baurut banar ai kahujungannya tuh.
Saksikan licak liputan kocak